Eby'amagara Niinye Tumusiime owa Kabwohe nkarwara ulcers kwiha omwaka ogw'enkumi ibiri na munaana ndagwize buri mu irwariro ryona kwonka okukira kwangire. Arwaire ulcers. Hati ulcers nikimanyisa? Ekironda, Ekigambo arsa n'ekigambo ky'ekishaho nikimanyisa ekironda oba n'ekironda ky'aha mubiri oba n'ekironda ky'omunda. Hati arsa z'ezimu kumanya n'ebironda eby'omunda omu ibondo, omu rushansha. Nangwa abanyankore bo nibagira ngu orushansha ruhukuukire obwoya. Nikwo barikukigamba ngu orushansha ruhukuukire obwoya hati rwaza ekironda. Eeh Junior Alisaaza n'ebironda byenyini nk'ebi tubashaba kumuruka omunda omurukamu oreebe. Nooreeba eki kironda kyenyini nk'eki abantu barwara aha maguru nainga nk'aha ngaro. Ekyo nikyo kironda ky'omunda eki barikweta Alisaaza. Ahabw'enki kitakukira? Nooreeba noorwara ekironda ahaiguru nk'aha, kikutwarira obwire kirugamu n'amahira. Omire omubazi osiigeho n'omubazi kitwara akaire. Kaashuha eky'omunda, ekironda eky'omunda ekyo kw'okurya Eby'okuri bitamu oburofa. Ekironda ky'omunda tikihuubwa muyaga. Hati ekyo nikyo kirikutuma kyakyererwa kukira. Kirimu asidi ekitoneka y'omunda. N'ekindi, noobaasa kushanga tibaraguriza kufuna doozi erikukimara ahabw'okuba arisazi ezo hati twine ei barikweta triple therapy. Kwonka iwe niinyesiga ngu ahu orikuza go bakuhe otubazi twa arisazi otwa butoosha tw'okukyendeeza asidi twa omeprazole n'ezindi nk'ezo ezi murikumanya abantu boona. Hati naayetaaga emibazi nyingi egaisire kugira ngu ekirundu ekyo naakugira kiri hare kiriho n'obukooko okukirya obu barikwetaho ekipayirorari. Bakiheereza emibazi, bakiha emibazi kumara nk'okwezi kwona. Hmm? Doozi y'ahaiguru. Babanza baakwata emibazi nk'eshatu bagigaita. Omara nk'esaaha ndi nk'emwe nainga ibiri, baheza bakuha n'ogundi oguma nagwo. Bareeba niki. Kwonka kandi ekyamazire emyaka nyingi kiriho na n'ebindi complications ezikubaasa kurugamu, ebizibu. Oshanga ngu hati ekironda kyatana. kyarya orushansha kyarumarayo nainga kyahindukamu ekookoro, ekironda ekyo noyetaaga kuza omu kyoma ekibakweta endoscopy bamurike ekironda bareeba ekiri ulcers za butoosha kihanguhire kyarengyesereza nikishisha ki kyarugiremu ekookoro nainga mbwenu ogaitsire kumira egyo emibazi nokukyebezaho eki pylori ayije aze n'omuri endoscopy.
Dokita ogu naagira ngu nibamweta Sharon aine emyaka ana n'eshatu y'obukuru, ngu nyine endwara nimpurirwa omukundi naabyamisa orubaju, ninshaasha naabyama njuumiire, naagira ngu nikibaasa kuba nikireetwaho ki? Naahurirwa omukundi yaabyamisa orubaju reero akibyama ajuumiire ashaasha. Aha mukundi naabaasa kuba aine eki barikweta umbilical hernia. Hania. Hania nimugihurira abantu. Hania nikimanyisa ngu omu mubiri, omu nyama ezi ez'eibondo ezirikukora eibondo ery'aheeru, abdominal muscles, harimu defect. Harimu nk'akaturi kakye kakye. Hanu nooreeba nk'engaro zangye ezi, nainga engaro z'embaata, ahagati niho hariho nk'ekintu ekikwatsiremu. Hati ka tugire ngu eri n'eibondo, reero eki orura ruri okwo omunda, hania nduba ndushuuriza, ndwenda kuraba omu nyama z'eibondo eryo eriza omunda, Waabaga ente noozireeba, hati nibwo ndiba ndishuuriza. Obu bwakushaasha, ndiba rwakwatira ahagati y'enyama ezo. Orora rwakwata, egyo niyo honey. Kandi nibaasa kuhika rube na complicated, rukwatire rugumemu, rukwatire mureke garukayo. Ahabw'okuba butoosha rushuuriza, rugaruka. Egyo ni honey eshuurize. Kwonka yaahika ekakwata ekagumamu, egyo neeba incarcerated honey, egyo ni emergency, nibamushemeza. Na honey eza butoosha baagikyebera bakagikakasa, nibabaasa kumushemeza, beigaza akaturi, akoorora ariyo nigyezaho kuraba omu nyama. Egyo ni hernia. Nekira kugira nkaho haine omukundi bagyeta umbilical hernia. Nebasa kuza ahandi eze nkowekibero bagyete inguinal hernia. Mbwenu kurugira aheru niyo iziine eyokufuna kwonka ogwo ku yashushanira ni umbilical hernia. Aije tumukyebere tureebe. Ebyamagara, Ku ndikurwara orukoorro mba niinyenda ngu ngume nyeshwekire aha nyindo n'aha munwa ahabw'okuba embeho nenkitsa kubi. Naagira ngu ekyo nikibaasa kuba nikireetwaho ki? Ngu aine emyaka ashatu na gumwe. Egyo ni alagi, egyo n'efumbi. Tihariho kabuuzo koona, egyo n'efumbi. Oruko oruro orurikwiimukibwa embeho, efumbi. Efumbi nikimanyisa ki? Nainga shi alagi. Haza bakagikwata kubi bakaikura okwo omu kyaro, bagyeta waragi. Omugyera mukaakura orwaire alagi. Eeh Ruhanga wangye, waragi nkagirugaho kare, tiinywa waragi. Apaana! Alagi nainga shi efumbi nikimanyisa ngu omubiri gwawe haine ebigukwanga, omu butonde bwawe Noikira kwanga embeho? Nikikira kureeba naanye ndaguma ayeshwekire. Embeho oba ohisya omwika omu bwire bw'enjura, ohisya omwika gurimu gw'embeho ori kubi. Kwonka hariho n'ebindi ebi aragye kwanga. Omucuucu, omwika, na zaapafyumu ezimwe. N'omuntu mwaba muri nk'omu takisi oyo oshutami n'omuntu ayetaire pafyumu oyesyamura oyesyamura, egyo ni aragye. Hati ogwo oine aragye y'embeho. Mbwenu shi naakora ki? Naija nitumuha emibazi ekubandikiza alagi? Nitubaasa obutagitambira ngu etarigaruka, kwonka tugibandikize abaase kutuura amagara nk'abandi bantu? Dokita ekibuuzo ekya muheru, Ogu naagira ngu ninshesha buri kaanya, egyo ni ndwara ki? Kandi wa oine akantu katuumire aha ibondo aharuguru y'omukundi nk'ekizimba, nako nikaba nikareetwaho ki?
Akatumbire ahaiguru y'omukundi nako nikabaasa kuba bambe haniya egi ei naagambwaho. Ogwe nakushusha nka Oriya nawe, akazimba kubi aha ibondo. Ahabw'okuba hati eki eki naagambire nikikushuuriza, hariho obuhika kikarabamu, okikora orooreeba nka ibondo ryona ryashohora aheeru. Hati ori orurano rwaba rwarabamu, haniya aho neeba yaakuzire. Waakorora ota? Ahabw'okugira ngu noimutsya pureesha y'omunda, kororo! Ori haniya haashohora akazimba k'ekika nk'ekyo. Nibimushemeza, nibiigaza akatura ako. Kwonka owaabuuza we ata okusheesha munonga buri kaanya tegyo n'endwara ki? Neebaasa kureetwa ebintu bingi, kwonka ekya namba wani, eky'okubanza ekikukizayo, shukaari. Ako n'akamanyiso kakuru k'endwara ya shukaari. Omu rurimi rw'ekishaho ako nibaketa polyuria. Oshanga noosheesha, noobaasa kusheesha omu kiro munonga burengyesereze, egyo bagyeta enocturia. Oshangiyo tokubyama, watuuya okarimwa n'okutambura kuhika omu kiseesero, waareeta ekicuba wakita aho. Ahabw'okuba buri kaanya koona noosheeshama. Emirundi nka ikumi omu kiro abantu bari kubi. Nainga waaba orikusheesha omu ihangwe nabwo kubi munonga. Waakutemba baasi kuruga nk'aha kuza Kampala, noogyemereza emirundi nka ikumi. Baaba baasimbura bahika biharwe, bantu mwe mwemerere niinyenda kusheesha. Baaba ayongyeraho bahika nka hi? Mwemerere! Egyo nebaasa kuba erwe shukaari niyo namba y'okubanza. Shukaari niko kamanyiso k'okubanza. Ahabw'okuba shukaari neeba ekuri nyingi omu magara. Shukaari ku erikuba nyingi omu magara, ekureetera okugira eiriho ryingi, onywa munonga. Onywa munonga, oshiisha munonga. Tokaakyehare eky'okunywa munonga ahabw'okuba omubiri niguba nigukubanza ngu hatiiya omubiri gwawe gukwatsire shukaari erimu nyingi, nyaburiiwe nywa, ogifungure. Obundi eshagama ekaatambura, shukaari ekyendeera. Hati okinywa munonga ogaruka oshesha munonga. Egyo ni namba y'okubanza niinyenda ogwo muntu abanze akyebeze shukaari. Yaaheza kukyebeza shukaari bashanga tagiine, asiime Mukama. Reero agumizemu akyebeze infection. Agumizemu akyebeze za serum, calcium n'ebindi bintu. Kwonka namba y'okubanza ni ki? Ni shukaari. Dokita webare munonga. Naiwe yebare. N'abampurikiize mwebare munonga kandi nyaburiimwe namunonga aha namba ya shukaari, aha kintu kya shukaari Oije oyekyebeze oba wagizire obumanyisa obwe ninga otakabugize ahabw'okuba yo negyenda mpora eguma nekwigaza mpora ogiza kufuna obwo obumanyiso oba warwarire kimwe wabiire kubi nabwekyo yekyebeze bukiri kare.
Ninkusiima munonga kushanga ngu waguma naitwe. Puroguramu yaitu ey'eby'amagara nikwo yahendera eti, iwe obuurize ekibuuzo kyawe oine empamya ngu wagarukwamu. Kandi waaba noyenda kutusindikira ekibuuzo kyawe, za omu simu yaawe, za omu messages, handiika ekigambo eby'amagara, Tsigaho omwanya, taho ekibuuzo kyawe, taho eiziina ryawe n'emyaka yaawe n'ahu orikuruga, otsindikye ahari munaana ishatu ishatu munaana. Waaba nootsindika mesegi egyo oreebukye ngu yaahwayo, tiyaija eri ekicweka. Kandi waaba noorenga orujungu, oru, orunyankore nirukutegyesa, noobaasa kuhandiika omu rujungu, noobaasa kuhandiika omu ndimi ezindi ezi turikubaasa kwetegyereza, nk'orutooro, orunyoro, orukiga, oruganda, endimi ezi turikubaasa kurahika kwetegyereza. Kandi ohandiike ekibuuzo kyona ekikwata aha magara gaawe obu kyakuba kitakwatiraine na n'ebi turikugambaho eri izooba. Nitubahamiza ngu nitwija kuguma tubarondera abakugu bagume babagarukyemu. Kwonka waahurira nooyehurira kubi, tikikaabaire kirungi waahikirira omushaho okuri haihi, okukira na munonga abashaho abatendekirwe kandi omu marwariro amahango. Puroguramu yaitu nikwo yaahendera eti, Ninkwijutsya kunywa eby'okunywa ebi abaakazaire, health products, biri omu maduuka, omu ma supermarket, na n'abatembeyi nangwa nibaba babiine aha kabeeyi k'ahansi munonga. Tukirize tubasiiburire aha, n'abandi Gloria Kanyonyoozi twaba tutayaayise, Dokita Peter Kangwagye kuruga ahari nyina n'abu naaninkora nabo, Edidia Nyakahangura, Gerald Katusabe, tihaine kindi eki turikubeemeza kureka obusinge bwa Mukama bwonka.

Eby'amagara byaba nibikugibwaho Kaziire Health Products Limited. Nibakuhisyaho Kaziire Lemon Green Tea Drink, nibakora na Kaziire Orange Tea Drink, baine na Vit Fruit Drink. Nywa ebya ba Kaziire oshemeze amagara gaawe.